Hallelujah! Tuzing zongah nunnak, damnak, amah sunparnak ca lawngah a kan zaangfah ṭhantu kan Pathian min thiangthang ṭha ko seh. Bawipa nih a tuahmi thil hi fiangte a hmu khomi caah cun lawmhnak a ratpi i cu lawmhnak nih cun Pathian kha thangṭhatnak a pek. Me Pathian nih a co duhmi thangṭhatnak hi amah nih a tuahmi lawng a si. Amah nih a tuahmi kan hmuh khawhnak in thangṭhatnak kan pek tikah Bawipa lawmhnak a tling. Kan ol ṭhan rih lai. Amah nih a tuahmi kan hmuh khawhnak in amah nih a tuahmi kan hmuh khawhnak in kan hmuhmi lawmhnak chung a chuakmi Bawipa nih a tuahmi hmuh khawhnak chungin a chuakmi lawmhnak nih a pekmi thangṭhatnak phun kha Pathian a lawmtu thangṭhatnak cu si timi kha van langhter ṭhan ka duh. Cucaah a biapinak a biapimi cu mi lunglawm kan sinak hi kan tonmi ruangah si loin Bawipa nih a kan umpinak fiangte kan hngalhnak tu ah khan lawmhnak a um ti kha van langhter tak ka duh. Kan rak ri lai. Bawipa hi fiangte a hmu khomi caah cun lawmhnak hrampi a si. Daihnak hrampi a si. Hnangamnak hrampi a si. Zeizong vialte hrampi a si. Cucaah cun Bawipa kan hmuh khawh ning level in Pathian kan pehtlaih timi zong kha van langhter ta ka duh. Atu ah mi vialte nih Pathian kan pehtlaih ni hai khat lo cu cucu nan ruat bal dak mawn mu. Pathian pakhat a si ko nain kan upat ning ai khat lo, kan ṭihzah ning ai khat lo, uh, a nawl kan ngaih ning zong ai khat lo. Cun cucu zeiruang dah si ti si ahcun kan hmuh ning ai khat lomi ruang a si. Kan hmuh ning ai khat lomi ruang ah. Pathian nih kanmah hmuh ning kan hmuh cio. A sining ngaingai in Pathian he kan hmu kho lo. kanmah hmuhning cio in kan hmuh tikah cu kanmah hmuhning cio kan hmuh khawhning cio in Pathian kan upat i kan hmuh khawhning cio in Pathian kan dawt i Pathian kha kan hmuh khawhning cio nawl kan ngaih. Khatlei ka chim si ahcun Pathian kha a sining i a hmu kho deuhmi paoh nih khan a sining in upat zia an thiam. a sining tihzah di an thiam. Cucaah minung thinlung cu a hmu kho hrimhrim lo nain amah nih a kan hmuhter zat tiang kha Pathian hmuh khawh a si. Pathian cu amah nih a kan hngalhter zat tiang lawng hngalh khawh a si. Kan ol ṭhan i lai. Minung nih hin Pathian hi amah nih a kan hngalhter zat lawng in kan hngalh khawh ee ti kha langhter ka duh. Sihmanhsehlaw, sihmanhsehlaw Pathian nih cun Aho khi dah amah kha a hngalhter hna ti kha a biapi tuk. Mi zei bantuk in dah Pathian kha an hngalh khawh? Pathian hngalh khawh ka ti tikah hin ka chim cang bantukin anmah lei hngalh khawhnak lei kha chim duhmi si loin Bawipa nih a zaangfahnak hna kha ka chim duhmi si i sihmanhsehlaw Bawipa zaangfah khawhmi sinak ding caah cun Bawipa a kawlmi si kha a biapi tuk. Bawipa kawlmi si kha kan rawt ṭhan lai maw? Bawipa zaangfah khomi sinak ding caah Bawipa a kawlmi si kha a biapi tuk. Le Bawipa cu khoika dah kan kawl lai? Baibal Pathian, Pathian hi Baibal a kawl khawh si lem lo. Pathian hi khatlei kan chim si ahcun nifatin te kan nunnak ah kan tonmi thil kip ah kan sining dihlak ah khan Bawipa kha a rak um zungzal i Bawipa ai thlak lonak hmun a um lo. A maybe a ngan bik tiang kha Bawipa lawng te a rak si ko lai nain minung tampi cu harnak kan ton tik lawng ah Bawipa kha kan hmuh khawh. Zeirong ah harnak kan ton Bawipa kan hmuh khawh ti si ahcun kanmah kha ka chim si ahcun uh, harnak kan thinlung nih khan harnak lawng a bawipa kawl caah a si kana lai mu kan thinlung nih khan harnak lawng a bawipa kawl caah khan harnak hi bawipa kan hmuhter tu ai cang a tatak ti ahcun bawipa nih hin harnak lawng in amah mui hmuhter kai timmi si lo Zeizong ti ah hin amah hmuhter kha kan duh ko. Zeizong vialte ah hin. Cucaah cun zeizong vialte i Bawipa a hmu khomi kha mitthla chuak taktak cu an si. Mitthla chuak taktak cu an si. Sihmanhsehlaw harnak lawng i Bawipa a hmu khomi cu an tla chuah hmu a tlawm tuk. An tla chuah hmu a tlawm tuk. an tin cu mi thluachuah a tlawm tuk zeicahtiah harnak kan timi cu khatlei kan chim si ahcun kan tei khawh lomi lawng kha kan tei khawh lomi lawng kha harnak tiah minung nih kan cohlan i asinain kan tei khawh ti kan rak ruahmi zong kha bawipa lawng te ka rak si ko thate kan kan hmu asi kan zo si ahcun ta sunnak ah atu bawipa na kan zaangfa le tu thongtha ngaimi vialte hi bawipa zaangfanak thon nunnak kan hmang hna i hi nunnak hi bawipa zaangfanak si ko changin cun nihin ah pakhat le pakhat kan hmu kho hna i kan hmu khawnak mit var khawnak hmu khon akan zaang fa do bawipa ka si ko i kan tho kan kan tho kan chuak khomi zong ka bawipa a si ko i Chim duhmi cu nihin ah kan hmuh khawhmi hi Bawipa a si tiah fiang te a hngalmi nu a hngalmi pa nih cun cu a hmuh khawhnak ruangah cun Bawipa a thangṭhat bak ko la, ai lawm bak ko la. Bawipa ai lawm bak ko la. Bawipa ai lawm tikah thangṭhatnak a ra bak ko la. A vuivai hrimhrim la lo. Cu ve bantukin nihin i ka holh khawhmi hi Bawipa a si ti a fiang ti a hmuh khomi nih cun midang zong an holh khawh ko cio lio ah midang zong nan hmuh khawh ko cio lio ah bawipa a si a timi nih cun cu bawipa a si a tinak chungah cun lawmhnak kha a chung a ra i cu lawmhnak thawng cun bawipa kha a thangṭhat bawipa kha nawl ngeih cucaah cun bawipa nawl ngeih zong hi a tatak kan ti a si ahcun bawipa a tuahmi hmuh khawhnak a ra ṭhiamṭhiammi a si Bawipa a tuahmi a hmu khomi cu Bawipa nawl ngaih kha an harh hrimhrim lo. Zeirong ah ka zeizong te Bawipa a si. Amah thawng ka nung, amah thawng ka dam, amah thawng ka mit ka au, amah thawng in ka tuahmi ka tuah khawh na ti a halmi nu a halmi pa nih zeitindah Bawipa nawl cu al ngam la? Amah thawng na si ti ai fian ko ahcun zeitindah Bawipa duh lo ning cun bia a chim ngam la i Bawipa duh lo ning cu a nun ngam hnga? Cucu van ruat hmanh u. Cucu a si kho lomi thil a si. Just a si kho lo mi thil a si. Ni ni ka sining vialte hi keimah thil ti khawhnak si lo. Bawipa thil ti khawhnak a si ti hi fiang tein hngal law. Bawipa nawl ngaih hi nai harh hnga maw? Nai harh hnga maw? Cucu bawipa nawl ka ngai kho lo ti cu Bawipa tuahmi na hmuh ko ahcun a si kho lomi thil a si. A si kho mi thil a si. Asinain Bawipa nawl ngeih nai harhnak kha Bawipa nih a tuahmi kha na thinlung taktak nih na ruahnak taktak nih a hmuh khawh lonak nih khan nawl ngaih kha ai harh ti zong kha van langter ka duhmi a si. Cucaah cun nihin ah Bawipa kan nun ah nangmah hi rak ka hmuhter ko. Thiang chin lengmang in nih nahin minung tampi hi bawipa kan hngalhnak a bi tukmi nih nunria kan theihter nina kan nun ah hin pathian kan hngalh zat pun kan luat i luat kan timi cu kanmah hmuhning a bimi chung luat kha si cu Ni no, na luat deuhdeuh a si si ahcun, khatlei ka chim si ahcun, na luat deuhdeuhnak chungah khan teinak ka ra thluahmah la, hnangamnak ka ra thluahmah, lawmhnak ka ra thluahmah la. Ni no, kan re a theihnak tak hi kan hmuhning a bimi nih kan re a kan theihter timi zong kha langhter ka duh. ka don lai kan hmuhning a bimi nih kan re a kan theihter kan hmuhning a bitmi ton cu bawipa sinak in thil zoh loin kanmah sinak in thil kan zoh tikah kanmah sinak cu a ti kho lomi tam tuk tam tuk cang a tei kho lomi a tam tuk cang a tei kho lomi a tam tuk tikah cu tei khawh lonak nih cun retheihnak kan pek Hi kan pek. Sihmanhsehlaw Bawipa in thil kan zoh i Bawipa nih zeizong vialte a tuah khawh timi chungah kan thinlung kan chiah tikah cu zeizong vialte Bawipa nih a tuah khawhnak ahcun hnangamnak a ra i daihnak a ra. Cucaah ka dawtmi kunam ka chim duhmi cu Pathian pennak kan um chung i Pathian he kan i pehtlaih tikah hin Vawlei tei khi i zuam hmasa si loin kan pawngkam tei khi i zuam hmasa si loin Bawipa hngalh chin lengmang tu kha kan zuan hnawh dingmi si. Amen. Bawipa na hngalh zat tu in vawlei tei khawhnak kha na ngei lai. Bawipa na hngalh zet tu in na pawngkam vialte nun na hromh khawh fawn la.
Nun kan hromh khomi Bawipa kan hngalh zet a si ti kha langter ka duh. Nun kan hromh khomi hi khalle ka sim si ahcun Bawipa na hngalhmi zat kha na nun a lang kho. Na hngalh lomi kha na nun lang kho la lo, na langter kho la lo. Bawipa na hngalh zat lawng kha na nun ah na langter khawh. ka na lai mu. Bawipa na hngalh zat lawng kha na nun ah na langhter khawh timi zong kha van langhter ta ka duh. Ka no ri lai. Bawipa na hngalh zat lawng kha na nun ah na langhter khawh. Cucaah cun Bawipa nih zong i a duh bikmi cu ka hngal hna seh ti bak ka si ko. Pathian ka si ka hngal hna seh. A nungmi ka si le a ṭhawngmi ka si ka hngal hna seh. Ti hi Bawipa nih a tuahmi thil vialte ah a langhter duhmi a si, a kan hngalhter duhmi cu a si. Cucaah cun Pathian nih hin a duh bikmi cu amah hngalh a si ti zong langhter ka duh. Ka nawn lai maw? Pathian nih a duh bikmi cu amah hngalh kha a si i ai zuam bikmi zong kha amah hngalh kha a si. Amah hngalh khawhnak kha ai zuam bik. Cucaah cun a pennak kawl u a kan timi zong hi amah kha ka hal hna seh ti duh caah a si. Cucaah cun Pathian pennak nih ai tinh taktakmi cu amah hngalh kha a si ee timi zong kha van langhter ka duh. Ka nawl lai. Pathian pennak nih ai timmi cu amah hngalh kha a si. Zeiruangah? Nihin ah a pennak kan um i a kan uk caah pei amah nih a kan uk i amah nih ṭuanvo a kan lak i amah nih bia a kan ruah i amah nih a kan hruai i amah nih kan nunnak i ṭuanvo a lak tikah pei amah kut cu kan hmuh khawh i amah sinin cu kan fian khawh i cu kan fian khawhnak chungah cun teinak ra thluam ah cu Pathian hi na hngalh zat in teinak na hmu lai timi zong kha langhter ka duh. Na hngalh zat in luatnak na hmu lai. Na hngalhmi a tlawm tuk ahcun na luatmi a tlawm tuk rih la. Khalei ka chim sin na nun sivang tuk rih la. Na no buaibainak nih khan tam tuk an vawlei nih vawlei nih a ra a chuapi mi na no buaibainak tam tuk te na nunak hmunhma lak rih la. na pawngkam i thil a cangmi minung nih bia na minung hoi nih biachim bia an chimmi na minung hoi na cungah thil an tuahmi na pawngkam i thil a cangmi vialte nih hna an hnawh khawhmi kha khalei ka chim siasin zeitluk tiang in khan hna an hnawh timi cu na chung lei hngalhnak cung ai hngat e ti ka langter ka duh Bawipa na hngalhnak kha na chunglei in Bawipa na hngalhnak kha a ngan rup in lenglei kha influence tuah khawh lenglei kha a tei khawh sihmanhsehlaw Bawipa na hngalhnak kha a tlawm tuk si ahcun lenglei na tei khawhmi a tlawm tuk na tei khawhmi a tlawm tuk ruangah na re a thei Nihin ah kan nunre a thei kan timi khi minung tampi nih cun ka pawngkam ruang ah ti na hmuh ko lai nain cu zong cu lenglei lawng a hmu khomi caah cun palh ve lo nain chunglei a hmu khomi caah cun chunglei ka derthawm caah a si timi tu kha a langhter. Cucaah cun chunglei i ṭhawnter kha Bawipa nih a duhmi cu a si. Cucaah cun Pathian Pennak hmuitinh cu kanmah ka ṭhawnter thluahmah a si. Kan pawngkam kha hrawh thluahmah a si lo. Kan pawngkam kha thir thluahmah a si lo. Kan pawngkam i thil a cangmi cang ve ko lai. Amah tein cang ve ko lai. Kha a cangmi chung tu ah khan Bawipa ṭhawnnak in thutdir kha Bawipa nih a kan fial. kan pawng ki harnak vialte ṭhialpiak kha Pathian ai tim bal lo. Kan pawngkam i harnak ai tlak zat in a ṭhawnnak tu hram a kan duh i ano lai mu kan pawngkam hi ai tlak zat i a ṭhawnnak tu kha hram a kan duh. Cucaah cun Pathian hin amah kan hngalh khawhnak lam kha khuakhang zungzal i amah kan hngalh khawhnak ding caah cun a herhmi kha bawibai tuah zungzal ko. Cucaah cun kan tonmi thil vialte hi kan duhmi a si lo nain kan herhmi an rak si ee timi zong langter ka duh. ka nolh lai mu. Kan tonmi thil vialte hi kan duhmi a si lo nain kan herhmi an rak si dih. Cucaah Pathian nih a dawtmi a fale cu kan duhmi a kan pe ti lo. Kan herhmi a kan pek cang. Ka pa, na nawl ka ngaih cang lai ti biakhiahnak a nei i a pennak a lut cangmi cu na duhmi kha pek na si ti lai lo. Na herhmi kha pek na si cang lai. Nain a ngakchia tukmi cu nu le pa zong nih an duhmi kan pek tawn hna ko kan pek tawn ko hna a ngakchia tukmi cu cucaah thlarau ah ngakchia te a simi cu na duhnak zong kha an tuahpiak am ko lai bawipa nih khan Asinain thlarau a pui ding si na duh si ahcun na duhmi kha bai ruahchan hlah. Cucu Pathian nih kan thinlung cu a hmuh tuk cu. Zeitluk level tiang in dah ka fapa ka fanu nih ka sunparnak langhter a duh. Zeitluk level tiang in dah keimah cu a nunnak hman a duh. Zeitluk level tiang a nunnak thanh a duh timi kha Bawipa na zoh bakmi cu si cu. Cucaah cun nun ṭhan a duh lomi cu zeitindah nun ṭhannak lam cu a hruai hna la ka dawtmi ku nau hna. Van tuak man. Cucaah tuzing ah hin khua van ruat deuh ti ka duhmi cu Bawipa sunparnak hi zeitluk in dah langhter na duh? Khatlei ka chim si ahcun na nunnak hi zeitluk in dah Bawipa caah hmual ngei si tin duh? Bawipa sunparnak pek duh ahcun nun ṭhan lo a ngah lo. Na nun a ṭhan tluk in Pathian ka sunparnak na pek khawh lai i nun ṭhan cu nun cawn rup in nun kha a ṭhang i na cawn ni a tlawm tuk ahcun na nun ṭhan kha a fum ve lai i na nun ṭhan a fum tik ahcun Pathian sunparnak na langhter khawhmi kha tlawm ve lai. Cucaah cun nifatin te kan nunnak a hin Bawipa nih kan nun a ṭhannak ding caah vanman ah a kan pek zungzal. Mana ei loin nun ṭhan khawh a si lo. Nihin ah ka dawtmi ko hna, mana ei loin nun ṭhan khawh a si lo. Minung tampi cu mana a kan pekmi kha kan duh lo. Kan ei duh lo. Zeiruang ah kan ei bal lomi a si caah kan ei duh lo. A bik in Laimi tampi cu kan ei lengmangmi lawng kha ei peng kan duh. Kan ei bal lomi ei kha kan i nautat a chiaca an cun. Cucaah a eimi a ei pengmi cu kha a ei pengmi thluachuah te caco ve ko lai nain thluachuah dang co kho ti lai lo. Cucaah a nun thang ti lai lo. Kha level tiang lawng a phan lai. Cu ni a sullam cu kha level tiang lawng Pathian sunpan ah a langhter khawh lai tinak. Cucaah maka zong cathiang kal ding kan sawm hna thazang van la tuan has ni ka duhmi te cu Bawipa nih a nawl ngaih ai thimmi pa a cawisan ning le a hruainak lamthluan te kha van zoh tuah hna usih law nihin zongah Bawipa nawl a ngaimi hi Pathian nih zeitindah a kan hruai ve timi kan fiannak ding caah Genesis a ngan sawm thum le pakua van kau dingah Jesuh min kan sawm hna Genesis a ngan sawm thum le pakua Mah khan nan hmuh dingmi cu Josef le Potifar nupi kong kha nan hmuh lai. Cucu khakha kha Baibal cauk zeidah kan hmuh ti si ahcun bawipa nawl ngaih ai thimmi Josef bawipa nih a hruainak lamthluan kha a van langhter duhmi a si. Bawipa nih a hruainak lamthluan. Amah duh nih a kalmi lamthluan si loin Bawipa nawl nih ai thim caah Bawipa khuakhannak in a tonmi lamthluan a si. Cuka van rel ka duhmi cu a hme pahnih khan van rel ta ka duh ami pahnih man zong manu bawipa nih joseph cu a ti bawipa nih bawipa nih a ti tik ah hin joseph nih cun pathian kha bawipa ai ser caah bawipa nih a ti nihin ah pathian hi bawipa na ser hmasa lo si ahcun a nuk kho lai lo Amah lam ah an hruai kho la lo. Amah khuakhannak chungah nai tel kho lai lo. Nangmah nih na onh tik lawnglawng ah Bawipa he onh hrimhrim a hau. Bawipa he nawl pek hrimhrim a hau. Cucaah cun nawl ngaih kan timi cu Bawipa kan nunnak i nawl ngeihter khi nawl ngaih cu a si. Nangmah kha na nunnak a nawl ngeitu na si ahcun na nunnak kha nangmah in ai hoi a hau lai na tonmi puan nangmah tuanvo na lak a hau lai sihmanhsehlaw nunnak a bawipa kha nawl ngeitu ah na ser si si ahcun nawl ngaimi nun ah na phan lai Ka nolh lai. Bawipa nih nawl a ngeih khawhmi kha nawl a ngaimi cu an si. Ka nolh lai. Bawipa nih nawl a ngeih khawhmi kha nawl a ngaimi cu an si. Nawl ka ngai ti a sullam cu Bawipa nih nawl a ka ngeih tinak si cu. Kan nalai mu. Nawl ka ngai ti a sullam cu Bawipa nih nawl a ka ngeihnak si cu. Nawl a ka ngeih timi cu a ka uk tinak. Keimah dun a nung khomi ka si lo. Keimah ruan a kal khomi ka si lo. Keimah hmuhning in a kal khomi ka si lo. Keimah tining a nung khomi ka si lo. Bawipa khuakhannak in a nungmi pa ka si. Bawipa hruainak in a nungmi nu ka si. Ka nunnak kong ah hin keimah nih nawl ka ngei lo. Bawipa Pathian lawng nih nawl a ngeih. A biapi kho tuk. Cucaah na nunnak khi Bawipa na pek taktak a si si ahcun Bawipa nih nawl a ngeih colh. Na nunnak khi nangmah kut a chia loin khatlei ka chim si ahcun keimah duhning siseh ti si loin Bawipa nangmah duhning siseh na ti khawhmi kha na nunnak Bawipa kut a chiahmi kha si. Nain, na nunnak hi bawi pukut a chiater va chiat tak lo timi hngalhnak ding caah tette ka van chim la. Na nunnak bawi pakut a chiah cangka in bawipa du ningin thil a kal zolh cang lai caah na tonmi paoh kha bawipa a si na ti khawhnak kha na nunnak kha na thinlung tak na rak pek caah a si. Na nunnak na thinlung tak na pek a si cun na ruahnak dihlak na sining dihlak in Bawipa kha na pek taktak ko si si ahcun cu na pek taktaknak hmelchunhnak ding caah na tonmi kha na cohlan khawh lai. Na duh ning si lai lo. Na duh ning si lai lo. Na duh ning a si lomi thil na cohlan khawhmi kha teinak ngan tuk cu si. Na duh ning a kal lomi thil na cohlan khawhnak kha teinak ngan tuk cu si. Cucaah minung tampi nih kan palh sualmi cu nawl ka ngai lai i keimah duhning thil kal lai ti nan ruah sual. Cucu nan palh cikcek. Cucu kan palh cikcek. Nawl ka ngai cang lai i keimah duhning in thil a kal ti lai lo. keimah duhning thil ka kalter tawnmi kha a sok a dir cang lai i bawipa duhning thil a kal cang lai timi kha na cohlan hrimhrim a hau khaday ka chim si ahcun keimah duhning thil a kalmi kha a dong cang lai i bawipa duhning in thil a kal cang lai ti kha na cohlan a hau minung cu kanmah nih kan hmuh khawh tiang lawng in thil kalpi khawh si cu Nan Bawipa duhning thil kal si si ahcun Bawipa nih an duhpiakmi tiang thil kal cang lai cu. Makhamak tukmi si cu. Cucaah nun a sullam taktak timi cu Bawipa duhning in thil a kalmi kha nun a sullam cu si cu. Bawipa duhning in thil kalter kha kan nun hnawhchanmi cu si cu. Zeicahtiah kanmah duhning in thil kalter ding ah Bawipa nih a kan sermi si lo cu. Amah duhning in thil kalter dingah Bawipa nih a kan sermi si cu. Kan nun zong amah duhning in hruai ding caah khan Bawipa nih nunnak a kan hlanmi si cu. Kanmah duhning paoh nung ding caah a kan hlanmi si lo cu. Cucaah amah duhning paoh a nungmi an rawk cuahmah ko. Rawhnak an phan thluahmah ko. Kan on lai. Amah duhnak ngai manu amah duhnak tlin ding a thla a cam lengmang mi an rawk cuahmah la an rawk thluahmah la amah duhning in thla a cam lengmang mi an rawk cuahmah la caan tampi cun mu amah duhning amah duhnak kin i thla cam mi hna thlacamnak hi pathian na let lo satan ne le satan ne le zeirong ah bawipa uk an duh lo bawipa uk an duh lo khatlei ka chim si ahcun an duhnak an hlaw siang lo an duhnak an hlaw sian lo caah bawipa uk an duh lo bawipa nih a kan uk ahcun a duh ning in a kal cang lai a duh ning a kal dingmi kha an duh ti lo cucaah mah ka zawn ti zong man joseph nih cun A thinlung nih khan Bawipa nawl ngaih a thim tikah Bawipa nih Josef cu a umpi i a ti. Ka dawtmi kunau hna, kan nunnak hin a biapi cemmi cu zeidang nakin Bawipa umpi a si. Hallelujah. Kan nunnak ah hin a biapi cemmi cu zeidang vialte nakin Bawipa umpi a si. Bawipa umpi. Bawipa hngalhpimi si. Bawipa hngalhpi timi te kha ka van chim ta lai mu. Na pemnak in caah. Bawipa nih a bia a ven ti ka philh hlah u. Bawipa nih a bia a ven ti ka philh hlah u. Cucaah na nunnak ah Bawipa nih a venmi si na duh ahcun, Bawipa nih umpimi na si ahcun, a bia a umnak ah Bawipa um zungzal 100% a fiangmi. Cucaah a bia chungah na um a si ahcun Bawipa nih an umpi 100%. A bia leng ah na um ahcun Bawipa nih umpi lo. Nangmah lawng na si cang. Nangmah lawng na si cang. Kan nawl lai. A bia chungah na um chung paoh Bawipa na umpi. Asinain a bia chung umnak ding ca na duhnak kha na chuahtak zungzal a hau. Duhnak hlawt hi cikhat ca lawng si lo, na nun chung ca a si. Bawipa nawl na ngaih chung ca a si. Minung tampi nih cu voikhat nawl ngaihnak in tok aw Bawipa lungton kan tim cu. No, no. a zungzal ngeih a hau sihmanhsehlaw a zungzal cu voikhat nawlngeihnak ai thokmi si hoi voikhat nawlngeihnak kha ai peh thluahmah tik a zungzal ai cang nan nun chung tinak voikhat nawlngeihnak kha ai peh thluahmah tikah a zungzal ai cang cusakat i zungzalmi cu atu a simi caan te he bawipa le pathian zong nih cu caah bawipa pathian le satan zong nih cu caah atu a simi caan te ah khan nawl ngai ding in bia khek law Bawipa nih nunnak thar an zaangfah sual ahcun atu ah cang ṭhan lai i atu te lawng a Bawipa nawl ngai ko. Minung tampi cu zungzal in ngeih ding kan ti kan tihnak in kan khat cu cu Satan thlennak ngan tukmi cu. Voikhat te nawl ngeih hi cu kan i ham khawh dih ho paoh nih ngeih peng ding kan ti cang he cun kan kan kohol cu kan cawng dih kan lau dih

Bawipa ngeinak in Bawipa nawlngaihnak in zeidah a nuam deuhmi thil um. Tiin kan fian lo ca si cu kanmah duhmi kan tuah khawhmi hi me cheukhat cu kan i lawm sual cu kan i lawm sual cu kan hngalh lo caah kan hngalh lo caah kan hmuhning a bit tuk caah khalei ka chim si ahcun nihin ni kan kan nih kan hmaika ummi lawng kan hmuh kho le hi kan hmaika ummi chung i kan tuah sernak nih consequences timi a van zultu ding kan hmuh khawh lo ruang a si cu. Nihin ah khatlei ka chim si ahcun, ah ka ka tu ah tu i ka ka Laimi tampi nih coffee mix nan dinmi khi ti. Munster te hna, Red Bull te hna nan dinmi ni khi nan van din lio i a thawtnak lawng nan hngalh khawh cu. Sihmanhsehlaw side effects a tuahmi hngal kho lo nan ding hrimhrim la lo. Hi nih hin hmailei ah zeitin dah ka pum a hrawh khawh, ka kan damnak a hrawh khawh, zeitin dah ka nun a tawiter khawh, timi hi fiang u law hmu kho cio law nan ding hrimhrim lai lo nan nan hmuh khawh lonak nih nan hmuhning a bi tukmi nih khan a ra dingmi kha zeihman a rel lo a chuahpi dingmi zeihman a rel lo nihin ni na van din i na direpnak te lawng kha na hmuh khawh avan phawt nak te lawng kha ni ni nangma na di avan rem ter mi te kha na van di la a tho bak na ti mi te lawng na mu kho mi se a the a tlai ding viet na mu kho ti lo se ma se boy pa chu boy pa chu mu tu a si cha kan ni ni kan chimi bia ni a chuah pi ding mi zong kha hal di boy pa ni ni ni kan tu mi kan zun ding mi zong kha a hal di chang cu ruangah atu hin ka nawl ngai u law a timi cu makha si cu bawipa nih a duh cemmi cu atu a simi zan a nawl ngaih kha si ka nawl lai mu na nunnak kan nunnak ah hin bawipa nih a duh cemmi caan cu atu hi si e ti kha langter ka duh bawipa nih a lawmh cemmi cu atu a simi i ngaichih a si Bawipa lung a tong cemmi cu atu a simi caan i Bawipa na nawl ka ngai lai ti khi a si. Ka dawtmi kunau hna, zeitluk in kha atu a simi caan ah Bawipa a thinlo hi kan khehkhuai khawt i si ahcun Bawipa cu hlan vialte na nawl kan ngaih lomi rak ka ngaithiam mu ti law atu te hin ngaihthiam va na hal hmanh. Cu hlan vialte na sualnak hmanh kha philpiak an duhmi Pathian. Atu te na i thirnak te kha cu hlan vialte duh a nung lomi na nun vialte a thinlung cu an hnawhpiak khotu Pathian. Ka chim duhmi cu atu a simi caan i Bawipa kan funak le atu a simi caan i nawl kan ngaihnak nih hin zeitluk in dah Pathian a lawmhter le zeitluk tiang in thla a thinlung ah hin hmunhma kan lak khawh ti kha langte ka dum si le ka sun hin bawipa cu a um bawipa nih joseph cu a um pi caah a ti kha ka don ko na su su bawipa nih bia kan kam lengmang mi hi kan um pin rai ti bak ka si ko cusa cun a nawl ngaihnak thei tlai cu bawipa umpinak si e ti zong lang ta ka dum si bawipa cu a nawl a ngai mi sin a thu a nawl a ngai mi sin a dir a nawl ngai mi sin a rol a ei a nawl a ngaimi sinah khua a sa ve bawipa he um ti a nuam timi cu ka si atu lai laimi nih tampi nih bawipa he um ti a nuam bawipa he thut ti a nuam bawipa he kal ti a nuam kan ti le bakkam a nawl kan ngai lo ka li lo ka lih lawng te a si nan sak chung te lawng khi nan fial lai nain leng nan chua cang kan bawipa umpi nak khan nan hngal ti lai lo nan hngal ti lai lo a fak taktak cucu biaknak pawl tuami si si biaknak pawl khakha aba lawng ten kan sak mi si aba lawng ten boipa he um ti anuam boipa ha gal ti anuam boipa he thut ti anuam Bawipa he cun zeizong ah kai lawmnak a tling ko hnga. zeizong ah kai lawmnak a tling ko hnga. Na, na, na lung tak si maw? Na lung tak si maw? Bawipa nih an hruai taktak lai na duh lai maw ka dawtmi kunau hna? Na duh taktak lai maw? Ka dawtmi kunau hna tu zing hen fak dem khawro ti ka duh. Bawipa nih an hruainak lamthluan ah hin na kal duh taktak lai maw? Na kal duh taktak lai maw? Na duh lo dingmi hi chim ding si lo. Laimi tampi nih hin Pathian hi kan hngalh tiah kan rak ruah le kan hngalh lo ti a langh tuknak cu kan tonmi pakhat man kan cohlang ti lo cu teh kan hngal lo ti a fian nuk ning cu bawipa nih a tuan pe kan cohlan tu lo cu bawipa nih a tuan pe kan cohlan tu lo cu cucu nih cun Pathian ka hngal na ti Bawipa nih a tuahmi a cohlang duh lomi pa, Bawipa nih a tuahmi a cohlang duh lomi nu nih cun na Pathian ka hngalh na ti. Na Pathian cu mizei thil si? Na Pathian hi mizei thil si? Nangmah hi na uk khawhmi ma si? Na Pathian hi nangmah duh paoh in na fial khawhmi ma si na Pathian cu? na pathian cu nangmah an remh kho lomi pa ma si na pathian cu laimi kan pathian cu de a kan rem kho lo a mak tak a kan rem kho lo pathian ser cu kan upat kho lo pathian biak cu kan tiza kho lo pathian biak cu a fak tuk tiêu ano kan ngei kho lo pathian biak cu fak tuk tiêu pathian cu sining ha maw Pathian cu set tak silo cu anawl na ngai ko hnga lo maw ka dawtmi ku na tu zing a fiang ti ka du anawl na ngai mi na Pathian si cu Pathian taktak hi anawl na ngai cun Pathian si cu na caah anawl na ngai cun na caah Pathian si lo cu Pathian timi cu anawl kan ngai mi hin si cu cucaah cun nangmah nawl nai ngaih ahcun nangmah khan na Pathian na si ko nangmah khan na Pathian na si ko keimah ka hmuh ne ahcun laimi laimi kan pathian cu kanmah kan si laimi tampi kan pathian cu kanmah hi kan si zerawng kanmah duhning pu kan nung kanmah serning pu kan nun kan nu kanmah duhnak lawng kan zuan hnawh Kanmah duh in thil kalnak ding caah cun zeipaoh kan tuah ko. Mi kan fak men ko, mi kan thangthat men ko. Kanmah hlor du ah. Pathian hlor du sanai sei lo. Mi kan thangthat mi te hna zong hi hrokhrol lawng te si ka dawt mi kunau na. Hrokhrol lawng te si. Kanmah choi san du ah. Mi nih ka uar hna seh. Mi nih a fim ka ti hna seh. Mi nih a kupat hna seh. Mi nih ka ṭihzah hna seh ti mah sunparnak ca lawnglawng ah mi a fak menmenmi. Minung kan tam tuk. Mi a thangṭhat menmenmi. Chunglei in pakhat hmanh thangṭhat ṭung lo. Chunglei in pakhat hmanh ṭihzah ṭung lo. Chunglei in pakhat hmanh lawmh ṭung lo. I hmurka in thangṭhat sawsawh kha cu mi hrokhhrol, mi lihchim. Lai biafang pakhat ka hman lai i ka bia a fah tu rak ka ngaithiam law mifir khu ti tuk khi kan si. Bawi Pathin long khan an ruat bal ma? ni na hin nan nun hin bawipa lawm hnga maw kan nun hin bawipa lawm hnga maw nan ruat bal maw nangmah thinlung lawng man bipi na chia bawipa thinlung pi na chia lo maw kai ngai manu biaknak ahcun anmah thinlung pakhatnak kan chia pennak ahcun pathian thinlung pakhatnak kan chia zeidah sullam cu si biaknak cun anmah duhnak pakhatnak an chiah pennak cun pathian duhnak pakhatnak an chiah cucu kan bawipa jesuh khrist nan si kan bawipa jesuh khrist nan cu a nunnak lamthluan ah hin a pa duhnak pakhatnak a chiah a pa duhnak pakhatnak a chiah cu a pa duhnak pakhatnak a chiahnak lungput nih cun zeizong vialte ah a pa kha a hmuhter Zeizong vialte ah a pa kha a hngalhter. Zei ruangah a pa duhnak pakhanak chiah caah a si. Cucaah cun nihin ah Bawipa duhnak pakhatnak kan chiahmi kha a biapi tuk. Cucu kan nunah kan hruaitu ding cu si. Cucaah Bawipa Jesuh nih zeizong vialte ah khan ka pa nangmah nawl si ko seh a ti caah a tonmi pau kha lunglawm te a cohlan a cohlan a tonmi pau kha lunglawm te a cohlan tertu cu ka pa nangmah dawn si ko seh ti bawipa duhnak a hmaisatnak langhtermi si a thinlung nih a ruahnak nih a hmuhning nih bawipa duhnak siseh bawipa duhnak siseh keimah duhnak si hlah seh a timi lungput nih khan Ziah, Jesuh nih a chim ko khat eh, vawlei cungah ka ratmi cu ti, ka Pa duhnak tlin ter a ka ra ee, keimah duhnak tlin ter a ka ra lo ee, ti a bei fiak tuk a chim ko ka. Vawlei a rat hnawhchannak ai fiang tuk cu teh. Ka dawtmi kule nangmah le keimah zong vawlei kan rat hnawhchanmi cu kan Pa a kan sertu, a kan thlahtu, a kan ngeitu, duhnak tlinter dingah pei kan rat ko cu. A dang um ṭung lo. There is no other purpose. Nihin i kan nunhnawm hi a dang um lo. The very reason we are sent this earth is to give glory to God. Nihin ah vawleicung i kan kan rak hnawhchannak hi a dang lo. Minung tampi nih in ṭha lo ṭha rak ngeih le vawlei chawva rak ngeih ah kan ra ti kan ruah nemmam. Cucu kan palh dih cikcek mi si. Nihin i thi dengmang i na renmi in hi ho kut a phak te le man na hngal lo. Zo tuah atu ah abik in Laimi US ummi zong si ko sih atu in kan ngeihmi vialte hi a ngeitu rak um ko cu teh thi dengmang i a rak kawlmi si ko cu teh kan kut phan dih ko lo maw tuak man kan kut a phan dih ko lo maw Bithi pakhat kan chim hna la. Nawl a ngai lomi thil vialte he Bawipa an alak tawn i nawl a ngaimi sin a pek zungzal hna. Nai ah khan cabuai batang ka dawt ka timi cu hika ah khin ah sang pakhat sang ṭha ngai a simi ah khin inn a ṭha ngaingaimi a um. Le cu inn cu ka duh tuk ruang ah a si lo. ka dawt nih khan a cu bantuk cu bantuk in khi hei ngei kho se la hei ti khi hei ti sei ku khi ai in so ko cu le ka ti mi cu ka bo ka dawt khi ka in kha kan pia te la khi khi boi pano na nge chun boi pan in ku ta phak ta te la boi pano na nge chun na no na nge pha na lo ki ti le ka dawt ne ah khi khi chu million in pe si chu ati o ka dawt Million cu Elon Musk ca hmanh ah a tlawm tuk le pei nikhat ah million pakhat lengmang laksawng a pek hna cu a nungmi pathian caah cun million pakhat cu na thim ya na pathian cu tluk cun a hmet na pa cu tluk cun a hmet million in pakhat a kan pe kho lo pathian kan biak si cu biak lo ṭha deuh lo maw Cuti ka ti tikah mi lian in a kan per le pek lomi si loin kan pa hodah si kan i fian ko ahcun ti bia a duh a can pe kho lo maw a herh a can pe kho ko lo maw amah nawl si ko lo maw amah belte cu mi len in cu va ngei law na ken koi kho lai maw na phor lo lai maw na rawk sual lai maw amah na philh sual lai maw timi cu ṭih a nung cangmi si cu Bawipa nih hin pek a kan duh tuk in a kan pek ngam lomi si tam tuk dawk ah. Ka don mi ko na na pek a kan duh tuk in a kan pek ngam lomi thil tam tuk dawk ah. Cucaah si nan buai khosak tun tuk nak kong ah. Ya thut dir nak kong nan buai. Bawi pano ngei ka zuan no ma sa ko sa. na pathian cu ahodah a si van le vawlei cu a ngeitu pei si cu ziang vial a ngeitu pei si cu Satan man a pek khawh ahcun zei bawipa nih pek khawh lai lo ka dawmi kunau na Satan zong a nuang ngaimi cu vawlei chawva pek ko hna shi teh ya bawipa na pek khawh lai lo Doctor uli Israel mi hna kha zeidah a tuah a nawl ngaimi cu kanan ram ka pek thlumak ko hna shi teh

baba thil to mi se ko so sa hi ka zun lak te ka tu mi chu se si di se chun Joseph nun nak lam thon ban zo ta si lo zo ma nu bawipa ni Joseph chu a um pi i a ca ah thil kal ning a tluang di ko a ti chu chu ban zo ta u bawipa ni Joseph chu a um pi ca ah ti A caah thil kalning a tluang dih ko a ti kha. Joseph tuanbia cu na hngalh tuk cang caah biahal kan duhmi cu Joseph lamthluan he a tluang maw timi kha nangmah tein bia van hal ta. Bia van hal ta. Joseph nunnak lamthluan he a tluang maw? nangmah si law a tluang na ti hnga maw nangmah hi Joseph dim he dir law a tluang na ti hnga maw kha a si ahcun kan hngalh ciami a si ko bu ah kan man zoh to lai step pathum in kan man zoh to lai mu number one step pakhatnak ah a unau nih a cungah hnahchuahnak an ngei i thah duhnak lungput an ngei i a donghnak ah Ismail mi hna chawle charual mi sinah an zuar i Izipt ram a phan kha a sine te a pakhatnak bak ah a unau pawl nih an huat an hnahchuah i huatnak popo hi na chuahnak ram i si cu huatnak hi na chuahnak ram i si cu ṭih a nung tuk hnahchuahnak kha mu I a unau lila bak nih khan thah an duh ko cu ama khon in cu Joseph ton mi kha mu a unau lila bak nih mi zeifa hmanh nih unau huat cu kan celh lo kan duh lo a foi lo unau cu cim hlah midang huat hmanh kan ṭih cu midang huat a timi nih u le nau huat cu a foi la lo a u le nau bak nih an huat ko asinain cu a u le nau huat cu pathian khuakhannak chung ai tel a mak taktak khat le ka chim si ahcun bo joseph nunnak ah a cangmi kha bawipa na on ko hika zawn te biathli kan chim hna la kan zate kan hngalh dingmi a u le nau nih an huatnak lei kha nan lungfiang nga lo chiata rih u nan lungfiannak ding ca Joseph nunnak i Pathian tinmi tu kha van hmu ta zeidah cu ba cu ka chim nihin na nunnak lamthluan ah hin bawipa nih an duh piaknak tu kha na kawl lo i na nun i a cangmi na zoh hi na buai zungzal la kana lai mu bawipa nih an hruainak tu ah khan zeitindah bawipa nih a ka hruai cu bawipa nih zei dah si dah ka duh bawipa nih phakter an duhmi nun na phanh khawhnak hnga ding sa bawipa nih an phakter duhnak hmun na phanh khawhnak hnga ding sa bawipa nih a herh ning in thil a canter ko a canter ko Cucaah cun cu thil a canternak i a hmanmi minung ka hman ko hna lai caah khan cu a hmanmi minung kong a va buai len hlah cu a hmanmi nun kha va tah len hlah na rian si lo cucu Satan thlennak ra lengmang mi cu si cu rangah hi Joseph kong ka chim tik zongah hin a unau nih an huatnak kong kha na buai sual si ahcun na tlau cang Cunakin bawi Joseph Joseph a hruaimi pa nunnak ah bawipa na zeidah tuah a duh timi tu na zoh a si ahcun na lung a fiang la. Cucaah ka hin zeite a bawipa bawipa nih a hruaimi zong manu a u le nih an huatmi kha dawk lam a tluanmi si cu. A mak tuk ti u. A u le nih an huatmi kha a lam tuanmi si cu. A u le nih thah an duhmi kha a lam tuanmi si cu. A u le nih khur chung an thlak i an chuah i Ismail mi sin an zuarmi kha dawkaw Izipt phaknak ding si cu. Bawipa nih cuka hmun ah cawi san cang Bawipa kha Bawipa nih khan Izipt ram i Bawipa nih cawi san a duh cang caah Izipt ram a phanhnak ding caah cun Josef thinlung nih a phan kho ti lo. Ka dawtmi ka nau na. Joseph kha Egypt ram i siangpahrang ṭuan ding tiang cu ai ruah ngam la lo. Ai ruahchan ngam la lo. A mu kho hrimhrim la lo. Cucaah cun Bawipa na hruai hau cang. Khatlei ka chim si ahcun tu a congmi le tu a khalmi kha unau na rak daw tuk hna sih law unau rak daw hna sih innchung ai nuam tuk lai ṭhang sau ti lo. Bawipa le thil tuahmi cu mu hmuh khawh cu mak tuk cu a mak taktak tuk si cu minung thluak le phan kho lo cu cucun na bawipa nih minung thluak le phanh lomi kan hruai lemang ca do kan khuaruahar lemang mi si cu zeihme cang zeihme cang zeihme cang timi khi mana cu cu mu zeihme cang hoi zeihme cang hoi zeihme ka ton zeihme ka ton hi bantuk thil ngel hi kan timi khi mana lawngte Bawipa nih a kan hruainak i kan phanh khawhnak, Bawipa nih a kan duhnak hmun i kan chiah khawh nakhnga, a kan chiah khawh nakhnga, Bawipa nih a kan phakter duhnak hmun i kan phanh khawh nakhnga ding caah Bawipa nih a tuahmi thil khi dawkaw kan hngalh khawh lo ruangah kan hngalh khawh lonak nih a kan zaitermi si cu. Cu nan phunzainak vialte hi hngalh lonak a rami lawngte si. Kan nawn lai mu. Nan phunzainak vialte hi hngalh lonak a rami lawngte si. hmuh khawh lo na a rami lawng te si thlarau mit cawn na a rami lawng te si na si a vak zungzalmi zong hi hmuh khawh lo na a rami thiamthiam na si makha na pem a hau cucaah Joseph kha Bawipa nih siseh ti a din piakmi nu na phan khawhnak ding caah le a din piakmi mu na phan khawhnak hnga ding caah cun a urunak nan huat a hau an huat a hau katakha a chuah bak a dawi bak an dawi lo si si a phan kho la lo minung hi kan comfort lu kan thuah kan har tuk cu minung hi kan serem nak mun chuak an har tuk cu kan tlei chan chang mi mun chuak kan du bak lo cu kan thang chau kho lo cu to pa zo te te khan chang kha bawipa ni kanun than ta du cha khan kai bo chan tuk mi ka upa ko siang innchungkhar a ka chuahter le dalat a ka thial cu mirin a ka chuahter le dalat a ka thial dalat man ahcun ka u le um lonak hmun ah a ka chiah ṭhan rih le a ho manh laimi bochan a um lonak hmun ah a ho manh u le nau bochan a um lo hna bawipa na ka chiah cu cuka cun bawipa na mah bochan a ka cawnpiak cang cu ka dom ni ku nau na Voi bala ka thial bak ko zumma ta khan. Keimah i thim mi si law ka u le sinum kai thim lai cu. Ka u pasal kai thim lai cu kai thim zungzal cu sual vialte kha kai thim zungzal cang cu. Bawipa nih cuka cun a ka sersiam kho ti lo cu. Zeirong ah ka upa kai bochan peng caah. Cucaah cun Bawipa nih hin kan i bochan mi a kan lak piak zungzal cu. Kan al lai mu. Bawipa nih hin kan nun sersiam a duh tikah amah bochan a kan cawnpiak tikah hin kan i bochanmi a lak zungzal. Philh hlah u. Bawipa nih amah bochan in a kan cawnpiak tikah hin kan i bochanmi a lak zungzal. Kan i bochanmi a lak zungzal. Cu kan i bochanmi a kan ṭhialpiak lo ahcun amah nih hmunhma a la kho lo. Amah nih hmunhma a la kho lo. Cutiang cu van pemh a hau. Cucaah Josef nunnak lamthluan hi a tluang a ti bak Bible ca nih. Nan nang mah le kei mas a tluang kan ti ra lo. Asian de, asiate, atu de, na tonmi vialte hi atu a bawipa nawl ngaih nai thim cangka in Joseph bantuk in bawipa nih an hruai cang lai caah na duh ning in thil kal ti lai lo bawipa khuakhan in thil kal cang lai caah khan cu bawipa khuakhan a kalmi kha a tluang na te kho ve lai maw na cohlang kho lai maw kha zohmanh ka van ret lai mu a bawipa Izipt mi pa inn ah cun a um bawipa nih Joseph cu a umpi i a ti zei a tuahnak hmanh ah bawipa nih tlam a tlinter ti kha a bawipa nih cun a hmuh ka duh taktak a bawipa nih a hmuh a ti cu a bawipa kha ahodah a si Egypt mi pa a si. Pathian a hngal lomi pa a si. Pathian a hngal lomi pa a si. Kha Pathian a hngal lomi pa sinah khan Bawipa nih nun a cawnter. Pathian a hngal lomi pa sinah khan Bawipa nih a thlah. Bawipa nih a chiahnak min ka zoh hmanh u. Sihmanhsehlaw cuka cun Bawipa nih a umpi. Ngai hmanh u, Bawipa nawl ngaih nai thawk cangka in na duhnak hmun ah na ṭhut dir ti lai lo. Bawipa nih an thialnak hmun an na thur dir cang lai i cuka ah cun a nawl ngaih an cawnpiak cang lai. Cuka ah cun an nun remh cang lai. Bawipa nawlngeih nai thim cang ka na duhnak hmun na um ti lai lo na duh lonak hmun um cang la na duh lonak hmun na phan la rak ngai mu rak ngai mu bawipa nawlngeih nai thim cang ka in na duh lonak hmun na phan lai ti hlah u ti hlah u minung hi kan phanh rih lo kan ti cu kan phanh rih lo kan ti cu

Atu hin nan hmaika ka ṭhut khawmi Bawipa na ka zaangfah cu. Atu hika ka rat lio ah hin, hika ice bak a tlak lio si i, vanlawng zuan ṭih a nun tuk lio si re America caah cun. Nannih zuruk le zan ah khan cun, ai lak khuan nan sak caah, vurlak khuan nan sak caah khan, zeikatilah nan ton tuk cang caah khan kha nan tonmi nih khan teinak an pek hna kan nih hi abi kan dala si kan tong bal lo caah khan kan van lawng man kha a tli kho lo cu cu bantuk lakah van lawng kan cit le kan van lawng ai hninh tuk ning ti awk tha lo Duk a tlak thil, duk a kai thil, thi le sa a simi nih tih lawng a ṭha lo, lau lawng a ṭha lo. Cucu ka ton bal lomi ka ton. Tikah thluachuah tam tuk ka comi um. Thihnak le nunnak karlak ah ka um ko. Vanlawng duh ta cu kan thi dih, kan man dih. Second pakhat a si ko. nan zei bantuk dah thluachuah ka co ṭhan bawipa he fak taktak in a ka neihter cu hlannak fak deuh in zeirong ah na angam thiam lo cu te bawipa chon lo cun minung he kan hngalh lo kan dai thlang duh tuk cu thi le sa papu cu event vite kan si zongah pastor kan si zongah thile saumi kan si ko thile sa a simi pohpoh se kan daithlang kan thong peng nai sai lo thuat peng kho se lo ka thong peng tu li se cu a cun bawipa he fak khulin the chu avan ka choter cang cu bawipa ka hernak kha thuk deuh in ka pem cu Bawipa lo ka si khawh lonak kha fak deuh in a ka hngalhter cu. Thuk deuh le kau deuh in. Thi le sa ka sinak zong kha ka fianter cu. I Bawipa a ka zaangfah caah him tein ka phan. i ka langhter duhmi cu nihin ah bawipa nih hin a kan kammi cu kan umpi hna lai ti ka si cucaah bawipa umpi tikah cun kan tongmi vialte a tlamtling e ti zongman u thachua pek cang cu cucun bawipa nih a umpi caah Joseph kha mi ramdang a vum ko hmanh selaw a hngalh lonak a va thu dir ko hmanh selaw a tuahmi paoh ah thluachuahnak tlamtlinnak a hmu cucu bawipa umpinak cu si a tawkmi paoh ah a hngalh ruang a si lo cu a thiam ruang a si lo cu a ṭhawn ruang a si lo cu a tuahmi paoh kha bawipa umpinak tu na tlamtlintermi si cu cucaah ka dawtmi kunau na nihin a biapi cemmi cu bawipa nih a kan hruainak chung i ṭhutdir thiam kha a si Bawipa nih a ka hruainak hmun ah ka um ti hngalh kha a biapi tuk. Bawipa nih a ka chiahnak hmun ah ka ṭhu dir ti kha a biapi tuk. A herh ning in hi cu kan pe ṭhan te lai. Cucaah tu zing ah thazang la hna si ti ka duhmi cu Bawipa nih a nawl a ngaimi cu nawl a ngaih hna i nawl a ngaih hna i nawl a ngaihmi nunnak cu amah duhning in a hruai hna i cu amah duhning a hruainak chungah cun a pek duhmi nun a hrong khawh hna a cawisan hna a cawisan duhnak hna hmun kha an phan kho i bawi al lamthluan kha bawipa duh ning a tluang. Cucun lamthluan tluan kan timi cu bawipa duh nih a kalmi ka si. Na duh ning a kalmi a tluangmi si lo. Atu ah na duh ning thil a kal cuahmah mi a tluang ti na ruah. Sihmanhsehlaw thihnak si te la, thihnak si te la. Na duh ning thil a kal cuahmah mi a tluang a timi nan thi dih te lai. Sihmanhsehlaw bawipa duh ning ka duh ning thil a kal lo ee a ti pengmi hi Na cohlan thiam a si ahcun nunnak an phakpitu si te lai. Na duh ning thil a kal lomi nih hin nunnak an phakpi te la. Na duh ning thil a kalmi nih hin thihnak an phakpi te la. Cucu langter ka duhmi si. Bawipa nih bia kan zate caah thluachuah a pek cang ca kan Pathian min thangtha ko seh.